Helo pawb, a chroeso i Lapio'r Nadolig! Eleni, bydd pethau ychydig bach yn wahanol,

Mae fy mhen-blwydd i yn warnod important! Dy ben-blwydd! Ie, mae yn bwysig, ti'n iawn? O, gore te. Wel, rydw i wedi gwneud anrheg i ti. O, wyt ti? Ydw, ie. Ga i weld e? Wyt.
Dyna ni, dy ben, uh, dy anrheg pen-blwydd. A mae dy oedran arno fe. Beth yw oedran, Luke, pawb?

Ond achos bod ti yn gamp, dw i ddim yn gamp! O, gorau te.
Reit, na i newid e eto te. Iawn.
Dyna ni, mae'n dweud!

A hwn. Ie, ga i weld? Ga i weld? Lawr ydyn ni. OK. Reit, now. Rydyn ni'n mynd i newid e. OK, gyda help y plant. So, dwi eisiau i chi glapio unwaith ar ôl tri, a rydyn ni'n mynd rydyn ni'n mynd i drio i newid hwn. Iawn? OK, un, dau, tri.

Pen blwydd hapus! O!
Bendigedig! Diolch! Diolch! O, na ti.
Diolch.
Na ti.
O, so, o'i ti, o'i ti'n neud rhywbeth yn arbennig i dy ben blwydd? O, odw, odw. Dwi'n mynd i gael parti heno. O, gyda disco?
O, disco.
Dwi'n hoffi dansio. A llawer o fwy. O, gwych.
Arosa munud, mae gyda fi rhywbeth arall i ddangos i ti. O, da iawn. O, mae'n gyffroes.

Dyna ti! O! Hip hyfryd! Da iawn. Diolch, diolch, diolch. A so, um, mae parti yn lot o, lot o waith, fel niw e. Mae lot i baratoi. Uh, yn union fel, wel, paratoi am y Nadolig hefyd. Oh, ie! Yeah. Beth oes rhaid i ni wneud? Fel beth, Adam?
Um,

Na. Na.
Na. Ond uh, waw, aros am y Nadolig. Mae'n ma chydig bach fel aros am fynd ar wyliau, ond oes e? Ie. Edrych ymlaen at y dyddiad. Dwi'n dwlu am wyliau. Ond ti'n gwybod, siarad am wyliau. Fi'n siŵr bod Mair a Joseph yn, yn edrych mlaen Mair a Joseph? Ie, Mair a Joseph, Bethlehem. Bethlehem?
Ie, ar y ngelion, a, a, wel, Mair yn mynd i gael plentyn. O!
Stori y Nadolig! Ie! O, ie! Wel, ddylen ni ffeindio mas am y stori Nadolig te. Ie! O, gore te, wel, rydyn ni'n mynd i weld fideo, so rhaid i ni ddweud hwyl fawr i ti, Teri. Ie, am nawr, ie. Ie, oce. Ond rydyn ni'n mynd i weld ti nes ymlaen, iawn? Ie, diolch. Oce, hwyl fawr! Achos rydyn ni'n mynd i weld fideo nawr am stori y Nadolig.
Roedd merch o'r enw Mair yn brysur wrth ei gwaith. Fe alwodd angel draw, ond nid drwy'r drws y daeth. Fe ddaeth e fewn nunlle, a syrthiodd Mair i'r llawr. Sut wyt ti, Mair? dywedodd ef, mae Duw gyda ti yn awr. Duw gyda mi, meddyliodd, ond beth yw ystyr hyn? A gefais innau freuddwyd? Edrychodd Mair yn syn. Ond gwyn i wnaeth yr angel. Paid ofni na chael braw. Mae Duw yn hapus iawn 'da ti a bendith i ti ddaw. Ac yna medd yr angel, Cei fabi cyn bo hir, ei enw ef fydd Iesu, Mab Duw fydd hwn yn wir. Etifedd brenin Dafydd, yn frenin nef a llawr, Caiff eistedd ar ei orsedd am byth, ro'n glod yn awr. Ond sut bydd hyn yn digwydd? Nid yw'r sefyllfa'n glir. Dwi wedi deweddio, ond priod nid wyf wir. Ymddiried yn yr Arglwydd, mae cynllun Duw ar waith, ei ysbryd dda wyth gynnal a gorffwys ar nadwnaeth. Methodd Joseph gysgu, troi a throi a throsi, methu gorffen poeni, meddwl a phedroni. Mair yn disgwyl baban gwyddai yntau hynny, y cwestiwn ydoedd sut, nid fe oedd tad y babi. Joseph, paid a phoeni. Joseph, paid a chrio. Rho dy ben i lawr a gad i'r nos dy suo. Do, bu Mair yn ffyddlon, a'i chariad hi'n ddiflino. Mab yr Arglwydd Dduw yw'r babi mae hi'n cario. Efe yw'r ateb i ni. Hyn ddywedodd y proffwydi, Arhoswch gyda'ch gilydd a mynnwch i briodi. A phan wnaeth Joseph ddeffro, fe wrandodd a gweithredu, gan uno mewn priodas â Mair ei ddyweddi. Un crwmp, dau grwmp, gwyliodd arsellwyr y seren y nen, a gwelsant un seren ddisglair uwchben. Tu allant holl gyfrinachau'r ffurfafen, ac ymhell i'r gorllewin, fe welsant y seren. Fe aned brenin, Dyna yw'r ystyr, draw yn Judea mae hynny yn eglur. Aethant ar gefn eu creaduriaid camelog, a dechrau eu ffordd ar hyd llwybrau troellog. Ac yna o'r diwedd daeth eu taith i ben, a hynny yn ninas Jerusalem, gan fynd draw at Herod ac yna ei holi os gwyddai yntau yn lle roedd y babi. Gyfeillion y sêr, meddai'r brenin gan wenu, ym Methlehem dref y ganwyd y babi, dewch nôl i ddweud ble'n union mae'r un, yr union gyfeiriad i mi gael plygu fy nglin. Roedd Herod wrth gwrs yn gelwyddgi garw, meddyliai am ffyrdd y gallai'r crwt farw, Dyna'i fwriad pan welai e'r babi, ond gadawodd y tri heb ddeall am hynny. Arweinodd y seren hwy draw at y fan tŷ syml, nid palas â thyrrau ym mhob man. Pan welodd y tri gŵr y bachgen bach, fe dynnon nhw lu o roddion o'i sach. Anrhegion a roddwyd yn addas i frenin, llond lle o bethau aur, disglair melyn, Meir hefyd sy'n bersawr hyfryd a thus sy'n llawn arogl sbeislyd. Y noson honno fe gawson nhw freuddwyd, un drwg ydoedd Herod, a dwedodd ef gelwydd. Ni ddywedon nhw wrtho ym mle'r oedd y bachgen, ac adref a aethant ryd ffordd arall amgen.

y bugeiliaid cymelod y seren a'r doethion, a'i stori yn unig yw hon i gael clywed ar ddydd Nadolig rhyw hwyl ddiniwed. Ond nid dyna yw hi, nid stori fach gynnes, mae neges ganolog i bob rhan o hanes. Y babi o Fethlem a dyfodd yn ddyn gan herio pob pŵer a phob brenin ei hun. Fe'n dysgodd fod caru yn well na chasau, fod gweini yn dda a maddau bai, dangosodd werth bywyd i bob un byw, y mawr a'r bach, a'r holl ddynol ryw. Ac yna, ar groes, bu farw i'n rhyddhau, marw i'n hachub er mwyn ein glanhau, a cherddodd o'i fedd ddyddiau'n ddiweddarach, i droi'r nos yn ddydd na fu ei harddach. A dyna yw newyddion da'r angylion, daeth Iesu i'n caru a hynny o'i galon. Bywyd newydd yn awr, bywyd newydd am byth, dyna rodd y Nadolig, dyna yw'r wyrth.
Da iawn, gobeithio, gobeithio rydych chi wedi mwynhau gweld y fideo stori geni Iesu. Gwych. Wel, gobeithio ydych chi wedi derbyn hwn o eich athro, eich athrawes, uh, sydd wedi lawrlwytho hwn o'r wefan. A dyma stori gen i Iesu, ond dim mewn trefn, a rydyn ni'n mynd i drefnu'r lluniau gyda'n gilydd, naill ai gan roi reifolion yn y bylchau ar y lluniau, neu torri nhw mas a rhoi nhw ar y ddesg o'ch blaen chi, a mewn trefn, a dyna beth dwi'n mynd i wneud nawr hefyd. So beth sy'n digwydd yn gyntaf? Wel, yn gyntaf mae Angel yn ymweld â Mair. Um, felly, rydych chi'n gallu gweld llun yn y lluniau sy'n edrych fel Angel yn ymweld â Mair. Gobeithio rydych chi wedi ffeindio hwn. Llun arhangel ac ymweld â Mair, llun un. Da iawn. Beth sy'n digwydd nesa? Ie, nesa, maen nhw'n mynd i Fethlehem, maen nhw'n teithio. Ydych chi'n gallu ffeindio llun sy'n edrych fel pobl yn teithio? Dyma'r gamelod, ond wrth gwrs, dyma Mair a Joseph yn teithio ar ei hasyn. Dyna ni, yr ail llun. Beth yw'r trydydd, y trydydd llun te? Beth sy'n digwydd nesaf? Ie, mae Mair yn cael ei baban yn y stabl ymhlith yr anifeiliaid. So, ydych chi'n gallu ffeindio y llun sy'n edrych fel ni? Ie, dyma fe. Mair a Joseph a'r anifeiliaid a baban Iesu yn y canol na. Gwych. Nawr, nesa yw'r bugeiliaid. Pwy sy'n dod at y bugeiliaid i ddweud wrthyn nhw am y baban Iesu? Ie, yeah, angelion. Ydych chi'n gallu ffeindio llun sy'n edrych fel angel yn dweud o'r bugeiliaid am y baban? Gobeithio rydych chi wedi ffeindio llun sy'n edrych fel hwn. Y, pe y pedwerydd llun. Da iawn. Da i fynd nawr? Wel, achos mae'r angel yn dweud wrthyn nhw i fynd i weld y baban, i ffeindio'r baban ym Methlehem yn y pleser. Dyna yn union beth mae'r bugeiliaid yn ei wneud. Ydych chi'n gallu ffeindio llun sy'n edrych fel y bugeiliaid yn mynd i weld y baban? Dyna ni. A pumed llun. Un i fynd. Gobeithio mae un ar ôl gyda chi, sef llun chwech. Y trigo'r doeth, y brenhinoedd, yn mynd ar ei gamelod, camelod, i weld y baban, wel, nid baban, achos ro'dd Iesu yn hynach erbyn nawr, unig ddwy flwydd ar ol i Iesu cael ei eni, a maen nhw'n dod gyda'i roddion o aer, fus a mur.
Iawn te. Nawr i chi'n siŵr am beth ddigwyddodd yn stori'r Nadolig cyntaf, fedrwn ni gwneud crefft. Y crefft yw y baban Iesu yn y preseb. A'r peth cŵl am y crefft hwn yw bod e'n addurniad Nadolig, ond hefyd mae gallu bod yn garden Nadolig. Nawr, mae'r amlen yn barod gyda chi, gwnewch yn siŵr bod yna ddim byd tu fewn yr amlen cyn i chi ddechrau. A chymrwch pensil a phren mesur a gwneud llinell syth ar hyd ochr y darn gludiog, ar un ochr ac ar yr ochr arall, o'r cornel ar y top, bydd e fel siâp triongl. Nawr i chi angen pen ffelt brown. Mi fyddoch chi'n lliwio o gwmpas yr ochrau tu fewn y llinell pensil. Byddoch yn ofalus wrth liwio. Ar ôl i chi lliwio'r ochrau, fedrwch chi wedyn lliwio yr amlen i hunan, yn daclus ceisio lliwio i'r un cyfeiriad. Byddwch chi angen y pen ffelt du nawr. Bydd angen lliwio y darn gwyn sydd ar ôl y darn ar top yr amlen a'r darn tu fewn yr amlen i chi gallu gweld Nawr te, byddwch chi angen y dau stribed du lawr ochrau yr amlen. Dyna ble bydd y garden du mewn stripedi, felly bydd angen mesur pa mor hir ydy'r ochr a faint o led ydy'r ochr. Ac ar ôl mesur hwnna ar y garden du, Dwy waith, bydd gynoch chi dau stribed D a bydd angen y ffon glud ar gyfer gludo y stripedi D at yr amlen. Nawr fedrwch chi gael y templed ac yn ofalus ofalus bydd angen defnyddio'r siswrn i dorri siâp y baban Iesu i fod yn y preseb. Mae 'na darn ychwanegol hefyd, pet, fel petrial, a hwnna fydd yn cael ei gludo ar ei gefen a'i rhoi tu fewn yr amlen er mwyn helpu y baban Iesu i fod yn ddiogel y tu fewn y preseb. Nawr, y garden melyn. Mae'n bosib torri stripedi tua un centimetr o hyd ar hyd ochr y garden melyn. Beth ych chi'n meddwl sy'n felyn yn y preseb? Wel, ie, yeah, y gwellt yn te, achos cafn bwydo anifeiliaid oedd preseb, ar ôl plygu darn sy ddim wedi dorri, mae'n bosib ffitio hwnna hefyd i fewn i'r amlen nes bod e'n ffitio yn daclus tu flaen siâp y baban Iesu. Fe welwch chi bod y gwellt a'r gwair yn wely i'r baban Iesu. Y seren nesa, bydd y seren yn felyn hefyd. Roedd y seren yn disgleirio yn yr awyr. Allwch chi bod yn ofalus wrth dorri'r seren. A ble aeth y seren? Wel, gyda'r glud, wrth gwrs, mae'r seren uwch ben y preseb a'r baban Iesu yn dangos i'r doethion le i ddod. Un peth sydd ar ôl yr adnod, yr adnod sy'n dweud pam oedd y baban Iesu wedi cael ei eni, mae hwnna'n dod o'r Beibl. Mae angen torri hwnna mas hefyd. A'i gludo fe o dan y baban Iesu. Beth sy'n mynd i mynd tu ôl? Wel, y cyfarchiad. Nadolig Llawen, dyna be sy ar ôl ar y templed i dorri. Bydd angen y ffon glud eto i roi'r cyfarchiad Nadolig Llawen y tu ôl i'r amlen. Dyna be sy'n ei wneud e'n garden Nadolig. a gobeithio byddwch chi wedi mwynhau.
Wel, gobeithio rydych chi wedi mwynhau. Creu uh, cerdyn nadolig. Wel, dyma fy ngherdyn nadolig i. Does dim byd arno fe ar y foment. Beth ddylwn i'n neud uh, rwy ar y cerdyn? Ie, yeah, dyma baban Iesu ar y cerdyn. A pwy sy'n, pwy arall ydyn ni'n gallu cael ar y cerdyn? Ie, yeah, Maer a baban Iesu a pwy arall? Ie, dyma Joseph, a mae ar asyn hefyd. Pwy arall sydd yn y stori rydyn ni'n gallu rhoi ar ein cerdyn? Ie, dyma um, Mara Joseph a baban Iesu a'r anifeiliaid yn y stabel a, a preseb hefyd, wrth gwrs. A pwy arall? O, bugeiliaid yn dod i weld Iesu, a brenhinoedd a trigwr dwys yn mynd i weld y baban Iesu, a angylion a seren, o, da iawn, beth arall ydyn ni'n gallu rhoi ar ein cerdyn?

A'n canwyr carolau a'n clychau, o, da iawn! O! Beth yw'r swn 'na? Mae'n swnio fel baban yn crio. Pwy sy'n crio? O! Pam ydych chi'n meddwl mai Iesu sy'n crio? Ie, mae popeth arno fe. Rydyn ni wedi gorchuddio Iesu gyda yr holl beth sydd ar y sydd ar y cerdyn. Beth ni'n gallu neud? Beth am tynnu popeth mas o'r cerdyn? Dyna ni. So, dyn yn mynd, Siôn Corn yn mynd, Ar gyfer Nadolig yn mynd, mae popeth yn mynd, a mynd, a mynd, a... Oh, dyna ni. Baban Iesu. Gwych. A mae'r Beibl yn dweud O baban Iesu yn dod i mewn i'r byd i chi a fi. Ar gerddi Nadolig, e, weithiau rydyn ni'n cael adnod o'r Beibl. A dyma adnod uh, rydyn ni'n gallu defnyddio amser Nadolig hwn. Ydy, mae Duw wedi caru'r byd cymaint nes iddo roi ei unig fab, er mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo beidio cael ei ddistru ond cael bywyd tragoeddol. Mae Duw yn caru'r byd er mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo cael bywyd tragoeddol. Dyna ystyr y Nadolig. Croeso yn ol! Ydych chi wedi cael llawer o bethau cyffrous, crefft, A gwneud pethau, a gwylio'r fideo, a, o, cael y gêm. O, ydych chi wedi cael llawer o hwyl? Gwych. Wel, ydych chi wedi ffeindio mas llawer o bethau am stori'r Nadolig hefyd? O, da iawn. Wel, rydyn ni'n mynd i ffeindio mas beth mae Luke wedi ffeindio mas nawr. So, Luke! Ah.
Helo, dyma fi! Helo, sut wyt ti? Ti'n iawn? O, da iawn. So, wyt ti wedi bod yn canolbwyntio ar y stori, wedi bod yn gwrando yn astud? Wel, wel, Wel, dwi wedi gorffen bocsed o chocolates. O, dear. O, waw. Ddrwg 'da fi, Adam. Gadais i ddim rhein i ti. Dwi 'di byta'r gwfwt. Do. Dear, so dwyt ti ddim wedi bod yn gwrando, te? Tamaid bach. Wel, rydyn ni'n mynd i ffeindio mas beth rwy ti wedi dysgu nawr te. Ok, so ble mae stori Nadolig yn dechrau? Mae'n dechrau gyda yn. Not, not, not, not. Nantgarw! Nantgarw? Ie!
Na, dyw e ddim yn Nantgarw. Ble, ble mae'r stori yn dechrau? Ie! Mae plant yn gwybod Nazareth! Nazareth, na ni. Nazareth.
O'n i'n gwybod, o'n i'n gwybod.
Ie. Reit, oce. Okay. So mae Mael a Joseph yn mynd o Nazareth, maen nhw'n teithio i rhywle, rhywle sy'n dechrau gyda B. B.

Hotel wedi cael ei fwcio ar lastminute.com. Lastminute.com?
Na! O, LinkedIn gwesti oedd e. Maen nhw'n cael y baba mewn stabl! Na ni, mewn stabl. Ie. Reit, nawr, mae bugeiliaid... Ie. ...yn y cae yn edrych ar ôl i ddefau, yy, i defaid. Ie. A maen nhw'n cael neges oddi wrth pwy? Pwy sy'n uh, pwy sy'n dod â'r neges? O, pwy dda? Um, Cybermen beth oedd e? Cybermen?
Na, Spiderman.
Spiderman? Yeah, na. na. O, oh, ydych chi'n gwybod? Ie, yeah. angylion. O, oh, angylion. Oh, angylion yn rhoi neges i'r bugeiliaid um, a dweud wrthyn nhw i fynd lawr i Bethlehem I weld y baban, a maen nhw'n mynd, maen nhw'n gweld y baban yn y preseb, yeah. a wedyn maen nhw'n mynd mas i ddweud wrth bawb yn y byd oh. um, am beth maen nhw wedi gweld. Oh, yeah. Wel, ar ôl ni,

Ie, seren! A maen nhw'n dod gyda anrhegion aer, ddis a mur. A, 'na ni, ie. I addoli baban Iesu. Wel, mae'n bron amser mynd nawr, ond cyn i ni fynd, Dwi isie gweddïo drosoch chi. Iawn? So, ydy, wyt ti'n barod i weddïo gyda ni, Luke? Odw. O, da iawn. Reit, dwi'n mynd i weddïo. Os dych chi eisiau gwneud hwn yn, uh, hon yn weddi i chi, chi'n gallu dweud amen ar y diwedd. Iawn? Eglwys Dduw, diolch am yr hwyl wedi, uh, rydyn ni wedi cael heddiw, a diolch am gyfle i ffeindio mas am stori y Nadolig. Rydyn ni'n gweddio byddwn ni'n cael llawer o hwyl dros y Nadolig, a cofio mae ti yw'r reswm rydyn ni'n dathlu, a helpa ni i ddweud penblwydd hapus i Iesu.